Hai, betemu baru kitai bejerita rebus tusun keenam. Ba tusun kelima, apai bunyi mesu Wat bekelinik perintah laban retak pukul ali bai iya labuh. Sebedau aku ngepunka jerita tu, aku ngarap ke bala peninga ulih like, komen. share sereta subscribe channel aku tu. Menatai ke sukung kita ngagai aku. Aku mega meri besai terima kasih ngagai bala peninga mayuh ke udah nitih ke cerita aku ari pun nyentuk ke diatu. Budi basa kita semina Petara aja ulih malas. Aram kitai ngepun ke cerita tu. Sepengelama ake bunyi diau ba klinik mayuh macham utai nyadi. Ni ke sida meda mata utai, ni ke sida ninga orang nyabak enggau ketawa ama ari udah silau mata manuk ke orang. Nadai agi meh bala nembiak, nembiak bujang dara, tau ke bala tuai diau betanah tau keruai. Takut. Sida alu bepekul dalam bilik diri empu. Enti ka pansut kini-kini sigi bebai ke duku tau bekachip sida iya. Baka nya meh pengawa sida iya enti ka pansut kini-kini. Lemai nya Apai Beji ngusung rumah panjai sepiak. Rumah panjai sida tuai rumah Simba. Pejalai ari rumah panjai sida agai rumah panjai tuai rumah Simba bisi meh dalam lima belas minit pejalai kaki. Apai beji tu tadi ke ngabas bala iya ke sakit raya kenu ku enggai lama nemu iya nyau lanjur laban ke berandau enggau bala kaban ke lama dah enda bepeda. Bah, nyau laun aku tu, mupuk dulu aku madi, ku Apai Beji madah enggai bala sida ke berumah panjai Simban tadi. Apo. Nama nya nyau laun nuan ka pulai? Enti ulih bemalam meh, ku sida madah agai Apai Beji. Nadai ngawa, bala aku berumah ti enggau diri, aku aja ke kitu tadi, enggai mai sida. Laban anak aku ke biak tabin, ko Apai Beji nyaut. Aok, nadai nemu enggau meh, enti nuan deka pulai, belubah nuan, ko sida madah agai Apai Beji. Au. Ku iya, sambil bejalai pulai, iya nyuduh bebaya orang endur. Nangi meh jarak. Lebuh iya bejalai, dia iya asai ke bisi tepanchar ku tenyelai betisi jalai. Eeh, nama tu nyadi tadi? Ku iya bejaku kediri. Lalu, dipanchar iya baru ngagai endur iya meda utai tadi. Nadai agi besi petai dia. Nyambung baru iya bejalai tang bulu tubuh iya nyau nyeregu baka duri. Bai iya takut. Benung iya bejalai tadi, Apai beji! Ko utai nya didinga iya ngangau. Iya pan lalu ngetu enda lama bejalai. Ka nemu sapa ke ngangau iya tadi. Ambis utai ditenggau iya enggau pichit. Nadai agi iya bisi meda utai. Lalu nyambung baru iya pejalai. Nyau belagu meh iya kena nyelapka ati. Nuntung iya datai ba simpang nuju ai sungai ke selalu endur sida serumah mandi, dada iya nyau asai ke dipanam. Nyau asai ke runtuh jantung. Lebuh iya tepeda ke utai baka mua bini ijau ke udah nadai setegal mati berenak ka anak bungsu iya dalam setaun ke udah. Nama agi deh, nya orang rauh meh ngelari kediri, Antu! Antu! Mati aku! Parai aku! Ambi aku apai! Ambi aku indai! Antu ngagai aku! Ku munyi leka panjung iya. Datai iya berumah panjai sida, dia iya nyau lemi patung. Nyau enda tebukaka pintu agi, semadi bini iya bedau tinduk. ningai rerauh beluar minta buka ke pintu. Ndai lapa dik, nama mua dik nyau pucat? ku bini iya kesal ati meda iya baka nya. Aku antu, aku meda antu, ku iya. Pagi nya Tabin meh pai beji. Nyau enda ulih angkat. Ninga iya Tabin raya dia sida serumah lalu ngabas iya. Ka ngelataika penyinup diri serumah meh nya. Ba rumah apai beji, sida serumah nyau begau ninga utai ke tusih apai beji. Nyau bingung sida serumah ninga utai bekenya. Ka busung pangan ria baka suba pun enda nyau enda nyamai. Ka nyesal ga tuai rumah udah iya ninga utai munyi nya nyadi. Tang. enda bedepan bala anak rayat iya, tuai rumah pan alu ngusung bala sida tuai pengarap ka minta saup bala sida ngintu rumah panjai sida ari utai ke udah nyadi. Tang lebuh iya datai din, bala sida ke tuai pengarap udah nadai agi nyau bejalai ngagai menua bukai laban ke ka ngemesaika pengarap ti dibai sida. Tuai rumah nyau tusur runding. lalu malam nya iya mai bala sida serumah begempuru. Ka mai sida nyembiang ke rumah panjai sida baka ke dipadah sida tu pengarap suba. Lebuh sida berandau, dia sida ninga utai nyau lelekik ketawa. Enda jauh ari pun Tekalong, alai sida Terry meda utai sehari nya. Sida enda memunyi. Pedis kitai begitu tuai, nyau balat sebalat utai tu, ku Aki Masing bejaku. Anang takut, aram kitai sembiang, ku tuai rumah. Ninga tuai rumah munyi nya, sida pan lalu sembiang. Nyau kelelama utai nya nadai bunyi agi. Utai nya badu bunyi. Nyeh. Enda bula aku. Enti kitai takut gaga iya meda kitai, ku jaku Tui Rumah Manggung. Malam nya sida gaga ati laban utai nya udah alah, kenu ko. Malam nya mega sida nyau beluai kai kupi laban sekeda agi ka berandau. Akai, lama meh kitai udah nadai berandau beketu, ku Apai Rumi. Ya meh, sepemanjai utai tu nyadi, lama dah kitai nadai berandau begetu, ku Apai Tindin. Malam nya, Apai Tindin, Apai Rumi, Apai Sedik enggau Apai Minggat tinduk beruai. Laban sida empat tu endang sigi bekenya ti berandau, nyau baka ke nadai kala betemu puluh taun. Ok naka tu dulu cerita aku betemu baru kitai ba rembus tusun ketujuh. Ngarap ke bala peninga teperindang enggau cerita aku. Salam.